A hmasa bik ah ka channel ah rak lengmi nan dihlak cungah lawmhnak tampi ka ngei. I ka channel subscribe a tuar rih lomi nih a tanglei subscribe le bell te kha nan rak ka hmehpiak ve nak lai i kan nol duh hmasa hna. Zeiti a si hmanh ah siseh na va cu upakhatnak ah na vapa nih lenglei le a hawile komh nuam deuh a ti maw? Na vapa nih nangmah nakin a lenglei le a hawile komh nuam deuh a ti si ahcun nangmah kha ṭha tein i zoh law nai check hmasa lai. i thildang nakin nangmah kha biapi le sapi ah aan ruah khawhnak dingah komh nuam ding tein um i zuam law a herhmi thil nuamhnak tete tuahpi lengmang tawn. Pahnihnak, nungak le tlambal lio caan um ning khan um i zuam. Nan nungak lio le tlambal lio ah nan rak um tawn ning phun khan va le pawngah um i zuam. Nutung si cang hnu ah hin Tladeduai in i thlah ngai i um hi a fawi i hrinhniang fale biapi taktak ah kan chiah hna le ruah hna bantuk tein kan vale zong kha biapi ah kan chiah i kan ruah ve hna ding a si. Na vapa kha na fale biapi le sapi ah na ruah hna le chiah hna bantuk tein na chiah ve lo le na ruah ve lo ahcun nikhat hnu nikhat nan karlak ah hlat chin lengmang lai. Pathumnak, val he i ngamhtlak tein um i zuam. Nu na si caah na vapa kha upat ṭihzah law a chimmi vialte pakhat hmanh hrelh lo le tlolh lo al lo tein zul dih tinak lei kap kha chim duhmi a si lo. An dik lonak le hmaan lonak zawn ah sica ngam ding le chim chimhrin ngam ding in ai ngamhtlakmi si i tim zungzal. Na lungtlin lonak chim ngam lo tiang tai nai in va le a ṭihmi nu na si ahcun na nun a har lai. na ca a har ning aa chap chin lengmang lai. Palinak, na va a nunzia le lungput hngalhpiak khawh i zuam. Na vapa nih a duhmi phun, tuah a duhmi phun ah telpi kho ve dingin na vapa i a nunzia le ziaza lungput kha ṭha tein hlet le hngalhfian khawh i zuam zungzal. Panganak, Na vapa hawikom ṭha hna kha ṭha tein kom hna law chawnbia hna. Na vapa i a hawile cu na hawikom ṭha bantukah ruat hna law anmah kha komh kho ve peng dingin i tim law cuticun na lungretheihnak tampi an in chawn lai. Paruknak, na lungtlinlonak kha thinhang bu i chim loin mithmai pante he chim tawn. Na vapa cungah na lungtlin lonak kha thinhangmi hmai le awki sangpi chuah buin aukhuanh len nakin cun i control i sum law thindam tein le mithmai ṭha mithmai panh bu tein piangko in na chim ah khan pa thinlung cu tei khawh an rak fawi ve ti kha philhlo tein i cinken peng. pasarihnak rianṭuan kal lai le a ṭin caan ah zeitindah ti ding a si. Rianṭuan kal lai i aa thawh tikah mithmai panh tein innka hram tiang thlah lengmang tawn law a rak ṭin tikah a rianṭuan thabaat a philh khawhnak dingah ṭha tein na rak welcome tawn lai. Pariatnak, na va cu theithiamnak ngei law na lung sau zungzal ko. Ingchiat ingthut le nahchuah hman ruangah hin duh lo tiangtiang in khan thil a chuak kho ve tawn. Zeimaw thil kongah lungsi lonak maw asiloah nahchuahnak zeimaw na ngeih a si ahcun cu na lungsi lonak cu langhter lem loin nangmah lei aa benh aa bek khawhnak dingah khan a lamkip in dap law lemsoi khawh tu kha na va zuam deuh lai. a kuanak. Zei bantuk thil kong hmanh ah bianem le awkanem hman i zuam. Ahomi zei hmanh nih hin order aming phun deuh in rian i fial le au khuan hnawh hi kan rem lomi le kan chei lo ciomi a rak si. Cu ruangah cun na vapa nih rak tuah ve seh. ka bawm ve seh tiah na duhmi a um ahcun bianem tein chim law thatho tein na rian cu aan bawmh ve hrimhrim ko lai. Pahranak, na ngandamnak he aa tlakin thil mersan zia thiam tawn. Fa na ngeih hnuah nu le va sinak hman duhnak na ngeihmi a zor phah i a caan le bang ahcun a nen i an nen tuk tawn a si ahcun nangmah nih adjust ko. Nu hna hi fale rual he innchung tang rian he thapa taktak in um a si tawn. Fale an i hngilh hnu cio in thadit i dam a si. Cucaah nangmah tein na ngandamnak hi aa tlak in khan thil mersan zia thiam i zuam. Lekhatnak Na fale ca siseh, cun Na va caah na thinlung kaupi in ong zungzal. Na fale cu zan caan ah tuante ah ihter tawn hna law chun caan ah na thapatnak pawl vialte cu na thinlung in hlo dih hna law na vapa ca lawng bak ah na thinlung i rel ready tein i tim lam. Thilreng reng he cawn khawh dih an si. Cawn hau lem loin theihcia chopmi a rak len ve lio ah theih cia cangmi bantukin a lang ko zong kha theih chapchuan chin le cawn chapchuan chin vima khawh a si rih timi hi kan nunnak ah kan theih peng zungzal awk a si. Mah vial kha tutan ca cun zari se law a dang video na la thil dang zoh ṭhan khawh kan i zuam hna lai. A zohtu vialte nan cungah lawmhnak tampi ka ngei.